Chu vain good morning le vek ule hei tukin chu boina mi pa tuidum atangin a rawn zin a luia kan kal dawn a ni len den ve chak a lui kal ve ka chak a ti a chuang chuanin luia kan kal dawn a pawh ni se channel te min lo thlir sak zel tur khan ka sawm nghal chu a tukin chu ni dang aiin kan kal hma a hei tunah hian dar sarih pawh la ri lo va dar ruk leh chan ve a la ri lo deuh zawk mai thei a ni tiang khawp chuan kan hma a khawm hma te kan duh thin avangin pathian zara vawikhat ei te chu man leh thei tur a ingai a tha awm e. Sangha chaw sangha chu chah tur sangha chu chah tur changpat ek kan la mek a hei changpat ek kan ti mai a thenkhat chuanin eh sadai ek te pawh an ti a umm engmah sual lo tur ang aila sawi dan te hi in ang lo va sangha sangha chaw tan sangha chu chah turin sadai ek an la mek a ni. lui kan thleng thla a kar hmasa lam ai chuan in tui chu lo tam deuh a nih hi kar hmasa kal lai ai khan zirtawp ni kar hmasa zirtawp ni khan ruah sur vak a in hriang a khami khan tui hi la tih liam ve deuh a ni.

Thing zara kan teh chhe lo e. Pakhat. Ni. Ni. Pakhat kan teh chhe ok tha reuh khop mai tro. Leng phar tau mi. Leng phar vet. Panga lo mani hi.

te awm bawk a tah hian a la leng phar la tha chu mai hi chu.

Hlim a lian rap thlak a aa pum ul mai hei lian tak a ni kut zingpui aiin a lian lian khawp mai rap thlak tak a ni dang pawh kha te che lo ding phal leh nghalin ding phal leh nghalin.

Rong kan bâwl leh chiah a, dawn chu kan bâwl leh mêk a, nuam khawp mai. Tun tum chu kan chaw ei lai kan ti lang thei dawn lo a ni, thlir tu ten min lo hrethiam mul a, phone memory kan lo clean lo va, memory hi a full lutuk a, chaw ei lai tun tum chu lang thei dawn lo a ni tih kha kan sawi duh a nih chu.

Ruah rawn ta sek a, a rawn su hluk lo tur a ngai a, ni erawh a la sak ta viau a.

phone dah that phawt ang alo rawn sur tlat.

var thut mai uk leh nual mai sangha thei hrim hrim chu tam reuh lutuk.

a sen chu a rawn tla ta kan man dawn lo kan tih tawh hnu ah a chhing zar ah kan man leh hlek a ni hei. a lang chiang in sangha ho hi hei hna sen chu pakhat kan man hlauh mai ai an tam asin hei puti hi sum sum mai hun kan sar phawt ang ang pawh ni chu tok leh phawt ang

tal na rau se eng sanga nge man me ka ti malai king lian khawp mai. kan a vur bawm bawk a zat ve aiin a rawn sang tawh a ni umm a hun deng leh aw.

hei in kan thleng leh tawh a pathian zara kan man teuh mai pawhin chu lawm awm khawp mai leh pe ka na hmm sangha te nawi tah pawh sangha te nawi a zia awm deuh pawh hi zia awm deuh.

Malin pawh lian khawp mai. Lengphar te. A nuam thei khawp mai. Dam hi hlu a ni. Dam hi chuan kan man leh nge nge zel tih zawng kha ni sela zavaiin min lo thlir tu zawng zawng te chunga lawm thu ka sawi a ni. Awle leng phar hi hei vawiina kan man hi a inang lo thah mai a, heta mi hi dang deuh a, chuan hei hi dang leh deuh a, a laia mi hi chuan heta mi hi a dar rawng deuh a, leng phar pawh hi chi hrang hrang an awm ve a ni, heta mi hi dang leh deuh bawk, umm Bate Thang umm tih zawng kha a ni e, an inang lo khawp mai.